Erokamano jaduong'. Kwara moga jwang' geno nuwinjo kanyo ni maling'ling' ma joka tawo nogo gin joma ohero wach Nyasaye. Aneno ka jaduong' owacho kanyo bokwano nyaka kanise man ka ma mano ema okwongo ni mondo kari oting're malo keto Nyasaye mbele. Jaduong' owacho ka wach mar somo misomo bende oting'o joka tao malo nyakwa tao inyalo mede kendo maling' e amedo mana ka wacho ni wan joka tao eh. eh, joka nyala mm. wan ga jok mawinjo wach dichiel mm. ka wawacho ni wadwa timo gik wa moko mm. to watimo gi kanyakla kendo wan jok moherre nikech kama onge hera ma ji pame e korgi en en ga kama richo lilo ema betga to wan wan jokanyala wan jokatawo wan jokogot waherrega ka ng'ato nitiere kod ka moro motime gimoro to ogwelo nyawadgi mondo obed Onego- obi kanyo onego gire moro to oywayo ng'ato nobi okwa ee nyaka ogo omiyo miyo mondo ji owinj ni gimoro ni kacha to ogwelo jo, jo, jokanyala to bire mano e maling'ling' ma wan go mamedowa teko bende mar timo dongruok nikech ok unyal dhi somo to usomoga to ok uheroru mano bende pod onge gima somono biro konyou kodo koro wan hera ma wan gago ma jowa nitiere nyaka loka milambo waluongo ni south nyanza ma kaka iluongo ni uh, leo dero e, mago gin jomur ma Osetimo gik moko e Kenya ka e yore mag dongruok mosekonyo nyaka mon. Osegero nyaka skul kama ne gunda gi nitie i Alego Boro. Mogero skul iluongo ni Boro Secondary School. Ogero en owuon gi pesa mane ne omanyo kuom jok mosiepene. Mano en ranyisi ni jowa ma jomur wan jokanyala waparoga chien kuma waaye. Ok wadagga e taon to walewo wachwe kuro ma watho ma yikwa Lang'ata, wan waduoga e dala to watero dongruok. Wate, waomo mwandu ma ne waongego e gweng'. Waomogi ka pango to waduokogi e gweng'. Mago e maling'ling' ma wan go. Erokamano nyakwa Tao gi nyikwa Tao duto. Nyikwa Ramogi Ajwang' ageno ni ka wach moro achandi, thuondu Luo mathoth olal. Wayudo ka kata ok ogot nyikwaye nitie kendo maling' ling' ma gin go wamedo nuoyoni ni mokwongo giwacho ni gihero wach Nyasaye. Jaduong' owacho kanyo kendo sani en ng'at mowar manyiso ni wach Nyasaye nitie e dala mar Tao kuom nyikwa Tao Okogoti. Mar ariyo gi wuoyi somo, jaduong' owacho wach ma somo ni mano ema oting'o koro ka tawo malo. Nyakwa tawo ma ung'e gi nying ma nyakwa tawo bende omedo siro ni somo no kende ok oromo. Gi somo to kimako kamoro maduong' to iomo jowadu. Awinjo ka owacho ni nyikwa tawo ka ogot ka omako kamoro to iringo iomo ji isembo ji dhi dwaro tich. Mano ema oting'o ka tawo malo. Nyakwa tawo ka ogot. Wadwa ni watiek mondo koro wadil juo, wasew juok tawo gi thum. Wantie ka kod obondi, diel kama tara, jathum ma rahuma ahinya. To gi nyakwata ukogot, babe go thum iluonge ni Lucas Wamia. Lucas Wamia. Ema dwa sew juok tawo ka watieko weche tawo. To ok wanyal tieko weche tawo kok wamulo wach mugogo. Wagogo ni kumotede dhawo ang'e ni Profesa Jacqueline Adhiambo Duol. Dhawi kakan to ere kaka watu wan wagogni ok mulwa. Chogi uru be wagogi ni motimo maber eka watiek. Eh, mano nyamulu Eh. nyago ot korengo Eh. nyago undo gik mano nyako mariek kabisa to ok en kende nyimuru nitie mang'eny kata kaka giluwre nitiere profesa awuor awuor hayanga En oyudre en kima. opuonjo e university south africa kucha ineno ka nyikwatao joma lach E, koro uh, jaduong' monyuologi be nitiere ka eri onyalo ng'eyogi mondo be nopakie nyige erokamano uh, apani uh, ma wuod apakogo mago nyime ing'eni ing'eni an kotinde an mana ka duol koni to gini ma pod giwuothoga kuchande ka gipakre opakonuga nyimegenego to donge uwinjogi mm. e, mago nyigon mm. kamano To jaduong' kapok abiro ire, nyikwa Ramogi ing'e ni joma riek kama gibetie utegi, ka girangi to gineni ng'ama osomo kabisa. Mm. Inyalo mule jok moko ma bende otiegre kuomi kata i skul mane intie. Keche o- kata jaduong' ni bende kiero kisungu ka. Un joma olony somo. Koro ami thuolo mondo i- inyise nyikwa Ramogi bende nitie jok moko ma bende oponi lweti ma, ma bende dongo dongo e Kenya ka. Eh, jok mopon e lweta madongo e Kenya kaeri mm. eh, moko tinde tinde bende kendo gikalo mm. eh, wanyono gi e lowo kae mm. to negi nitie mana e mor kae kaka iwinjo kaka ikwanogi no ka education kaeri ne wan kod wuoyi miluongo ni Zablon mawa ma Kakan ma ema nene ochung' ne golo kata kata yieko eh, gik midwa ter e skul midhi puonjgo nyithindo mm. ne wasekane en kae mm. mor ka eri kama lich ahinya ok ok wang'eyo wang'iyo gendi ni ma ok chal ma nawinjo kiwacho ni kata mana jodongo ma wacho ni Moses en Moses Mudavadi eh, eh mago jo mokalo kuom Uh, oya uh, Moses Mudavadi ne ah. okale lweta ka an kamoro Nairobi primary mm. Eh, gin agina jok mathoth ok ok anyal paro gi Kwan ja- duto. Kwan ma dikwan mondo nyikwa Ramogi ma koro aneni Adek. koro ng'eyo ni Eh, Moses Mudavadi, Mm. eh, eh, Senator Moi ma ma mantie sani ni, ma Baringo. man Baringo ni, Ah, mano nyathina ah, kata kod June ma nyamin. mm. Eh, to kata mana eh, lawyer ng'ane ni Sorry. O- o- Aonge wach jaduong' nyikwa Ramogi Ajwa mosewinjo Ging'eny, Kabungu. ging'eny ok anyal. Jaduong', Nitie gima ma dichwal mondo koro watiek wabudh wasew juok Na tawa. kaka jaduong' nowacho. Wan gi migosi Daniel obare aora. Kaka owacho ni ji nyaka riwre no. Okwany wiwa ok nyal wil gi nyikwa tawo kaka obare aora ma wakan kod Jona Ayieko chondo mane giriwre ji adekgo gichako skundni. Mago nyikwa tawo ka giwacho ni sigana kogot ka wacho chieng' nogane ogane maber koso igane marach. Ne giriwre kendo gigero skundno koro wamedo watimo ga harambee ma sigana ka mondo omed odhi mbele. kod matino got ma kamanas matino got ma kamanas eh, jogo noriwre eh, kata mana kane ya ombeji academy ka migosi yagiralo kane oluongo jomuto wacho ni gini nende onego bed ni tere gi mnyawar to gini adwa nobed ka bi jomur nochiwo lowo ma profesa nonwang'o lowo no nono ma ok nochule pesa mm. mogero go odno mm. ogero go kanyo amarach nene ok odhi mbele mm. buno osablet en jugim mm. ma nyaka sani en kanyo to ng'ama nochake mm. en wuoyi ratego moloro east eh, iluongo ni south south of sahara mm. scientist mm. mm. mano imulie nyinge eh, nyinge en Profesa Wethel Te- Thomas, Thomas. Wesley Odhiambo, Odhiambo. Nandi. Nandi. Erokamano nyikwa tao kogot. Nyikwa Ramogi Ajwang' aneno ka koro tao bende ojony. Nyikwa Ramogi Ajwang' noheroga juogi nikech awinjo ni tao kane oa e lweny To kosebet koro igone thum. Kose mana riambo an wawacho acha gik moinji sigana. Mano iwacho adier. Ni- osiga Niwachonwa kamano. Eh. Mm. Koro kose ai lweny to koro bet piny koro igone thum. Koro juoke nyaka wasew kod thum. Mak mana ni wach madwa weyugo muwinjo ka. Ni mur en piny modongre nyikwa ta odongre. To gik sirni adek mosiro nyikwa ta mominu malo. Achiel en wach Nyasaye. gihero wach Nyasaye, ariyo en somo, adek en hera. Nikech nitie mier moko ma dhano some to ng'ato dhi malo duong'ga to kata mana luongo wadgi nobi oyweye mana compound motiye no dak oluong. Joka tawo gwele. Jakwa tawo wach ma ditiekgo nikech aneno ka obondi koro ogoga mana tiende piny ni to tawo iwachoga. Eh, wuod nyakabilo katieko to ok adwa wacho weche mang'eny nikech sa tin. Apako mana jowa ma jiwowaga ma kata ka gionge kodwa ka to ginyalo wacho nyakwata ok anyochi dhi dalau to dak awinje kipaka an Eh. koso in gakwede to an aonge gakwede osiepewa mwageno kaka profesa uh, francis odhiambo aduol mano wuod nyajoro okew kogelo mano wuod seme kochola iluongo na lungo school kata seme kochola ngutu to kod jeje obara Wuod Uyoma Katweng'a, mano nyakwarwa, kawuono an ka kwereni wawacho weche mag kweru mane thuon man gi juogi kaki bende in go hmm. to kod awino Bernard Kibrit wuod Gem Rangwe mano jakagola erokamano erokamano nyakwata waneno mna ka profesa moro wiyi wilgo kanyo mududa dhawo e eh, profesa mududa mano wuod uge nyakager eh. ing'ena en en mowuok koro e dala gi SM Otieno. E, mano bende profesa malich ahinya i Alego North kar kaeri kendo puonji mbalariany ma Nairobi. Erokamano. Matiende ni University of Nairobi. Erokamano. Jaduong' watwak maber ahinya e wach matawo. Wach ma diwego nyikwa Ramogi. Eh, wach mawego nyikwa Ramogi ni Gima uwinjo ni hera to kod beti achiel gero gimoro. Wan kaeri wach ni nyo ok waseng'eye chon otherwise a dalani dopong'. Uneno ka mano eka wuoda, an an jaduong' maduong'. E Joseph Ogot ma Kong'injo Kagwada Kogot ema nogo dalani. Gidak ka eri kod Nyasaye cha nosekawe to nitie nyara ka Nyagoro. Nyagoro chung'ie. Macha nyara an jaduong' man gi nyare. Erokamano nyathina. Erokamano macha Nyagoro. Eri eri eri e min dalani. To osiepna to ere Kizito, wake up. Oh. Ma- ma- Macha macha macha nyakwara. Macha nyakwara ana jaduong' maduong' ahinya. Eh. To nya nyaramba ma Elija od Walter Akumu mako bare kata okogol. Ma en e nyakwar tawo maduong'. Magi e jok ma a budhogo kaeri. Eh, to dak iluongo injinia to akumu oh, injinia icha obet e, ere, mm. ah. Ma, ero kamano mm. mano so kod nyakwar tawo moamna gem mano obiro ni nyaka mano gima rach keche mano migogo obiro ka ok waluongo nyinge to wagogni koa ko- ka chunygi rach girocho ga dala Eh, eh, erokamano. eh. Yeah. erokamano jaduong' wach minyalo tiyo matin ma datiekgo wiwa ok nyal wil gi nyikwa tawo ma nairobi ma higa ka higa keloga romo kae Gin ema giwiro skul siganani. Gikelo range kendo giwiro. Kendo sama gibiro ok gibi ni sigana kende. Mokwongo gioro CID margi binyisi gin Kirindo skul nitie nyithindo modhier adi, sigana nitie adi, ng'eya nitie adi, bigikel gigo bigipog kae. Ok gikel sigana kende. Wiwa ok nyal wil kodgi. Gin nyithindo ma oritowa kae maber kabisa. Nyithindo mwariwrego ka moa Kugot. Erokamano. Erokamano jaduong'. Nyikwa Ramogi Ajwang' ageno nwa twak maber e wach mar tawo kendo gi fuono tawo gi tiende te. Ma ok apar nitie wach moro modong' kuom tawo kendo uwinjo gimomiyo maduong' ahinya ma nyakwa Ramogi Ajwang' kamoro amora monego bed uwinjo. Jaduong' bende otemo tieko kanyo kowacho kaka nyikwa Tau romoga higa ka higa to giting'o skul. Omiyo kibende iwuok e ogendni mamoko to ipuonjri matut ka minyalo timo. Pod wantie ka Tau ka, wabiro wacho weche mathoth. Giko dira pod wan ka Tau ka. Ma Tanu chenro iluongo ni Okinja ma Kambo Jaote Duogi. Nyaka wachop kendo warom e chenro machielo ka Tau ka. Kama wabiro wuoye bende weche mege lowo. Nikech Tau Kugot nogore ni lowo. Ogandawa masani to ok ong'eyo gima lowo en. Gin giuso ausa lowo, dhano chiemo achiema. To iyudo ka gini ne en lweny ma dhano gore kendo ichuoyo ji nyaka gi tong' bineg.